Nĩndakũgeithia mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo, na ha marĩtwa makwa njĩtagwo Mwaria. E, mũthenya wa ũmũthĩ tũcerete itũũra rĩgwĩtwo Gakĩra, na Gakĩra ĩkĩrĩ kũũrĩa mwena wa Kangarĩ, umĩte Kangarĩ ũharũrũkĩte na mwena wĩgiĩ Kĩgumo. na ũtanakinya kĩgumo ũgĩcoka thutha nĩ harĩ taũni ĩtagwo Marĩira na wacoka coka thutha o hanini nĩ ũgũkora taũni ĩtagwo Gakĩra na thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Gakĩra ngurumo ya Gakĩra nĩkuo tũkĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte gũcera na tũkĩmenyaga ĩ hihi matũra maitũ maikaire atĩa na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha na ngwĩciria nĩ ũrakĩona kamera yakwa nĩ ĩragĩkuoera na ĩgagĩkuonia atĩ haha tũkĩrĩ na ndemu na ngwĩciria nĩ ũramĩona na ikaria gũkũ maranjĩra ndemu ĩno yarĩ yahũthagĩrwo tene na nĩ kwarĩ ya- yenjagwo na thutha ũcio eh, ĩgĩcoka ĩgĩkĩgĩa maĩ na ĩgĩtiganĩrio na mũthenya wa ũmũthĩ ndemu ĩyo nĩ toguo ũramĩona kũratuĩka ĩna makĩria kana ĩrikĩte makĩria ya biti igana rĩmwe Na thĩ, nĩ kuuga haha ũngĩgũa ndũngĩtigara. Na kuma hĩndĩ ĩyo kũratuĩka nĩ mĩaka ya tene mũno, tondũ ti mĩaka mĩrongo ĩrĩ, ti mĩaka mĩrongo ĩtatũ ndemu ĩno ĩkoretwo haha. Koguo kwĩna andũ maciarirwo mwaka wa ngiri igĩrĩ makorete ndemu ĩno haha na magacoka magakĩmĩtiga haha. Hihi thutha wa Kwale kũrĩkia kwenjwo nĩ citũteithagia mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ na andũ aingĩ makona wĩra. No nĩ tũrakorwo tũkĩyũria Thutha wa kware ici kwenjwo, marigĩrĩrio ma ũhoro makoragwo mahana atĩa? Mũririkane kĩambĩrĩria kĩa ũhoro ti kĩ- ti- ti ũhoro mũno ta marigĩrĩrio ma ũhoro, na koguo thutha wa ndemu kwenjwo na gũcoka gũtiganĩrio, gũcokaga gũgathiĩ atĩa? Gĩcũthĩrĩrie wone. Eh, Ndemu ĩno ĩratuĩka nĩ ĩninĩte mĩoyo mĩingĩ mũno ya andũ, mĩaka ĩyo ũraigua mĩaka mĩrongo ĩtatũ, aingĩ ao magoka magaikio. na ingĩ onao magayũka magakĩikia o enyewe. Koguo nĩ kuga e, rĩrĩ rĩkoretwo rĩ irima rĩa gĩkuũ rĩatigire rĩenjwo haha, na ũguo nĩ kuga tũkoretwo tũgĩte mĩoyo mĩingĩ mũno, no kũrĩ andũ matete ciana ciao, kũrĩa matete brother ciao, arĩa nyina na angĩ magagĩte nginya ona aciari nĩ kĩeha kĩnene mũno mũno mũno atĩ nĩma nĩ agĩteithirie andũ no thutha marigĩrĩrio ma ũhoro nĩ atĩ gwatigirwo na kĩeha na kĩrĩro thĩinĩ wa itũra rĩrĩ gũkoretwo gũgĩkaywo gũkoretwo andũ makĩnyarirĩka ona kĩha kĩingĩ mũno thĩinĩ wa matũra maya nĩ ũndũ wa mĩoyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthirĩra thĩinĩ wa ndemu ici na mũthenya wa ũmũthĩ tondũ wa maitho tu wa rũthiomi nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩhũgũra kamera yakwa tondũ ndemu ici ti eh, ti ĩmwe ĩndĩ ciarĩ igĩrĩ cienjagwo na ngwĩciria ũrĩa ngwĩthiĩ ngĩoyaga kamera yakwa nĩ ũgũthiĩ ũkĩonaga hĩ Nĩ kwambia kũgĩa na andũ, na haha nĩho ũkwambi kwĩyũria, ĩ hihi-ĩ, andũ aya-ĩ, maumĩrĩte gwĩka atĩa? Andũ aya othe mokĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ thĩiniĩ wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa Gakĩra, gũka kwĩrorera atĩ nĩma kana gwĩkĩra ũira atĩ nĩma ndemu ici cikoretwo cikĩũraga mĩoyo ya andũ. na ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona andũ aya othe me kũrĩa ũguo mokĩte ũguo nĩ akĩrĩ na mũthuri ũmwe ũratuĩka nĩ wa itũra rĩrĩ na nĩ agĩthiĩte agethwo na akaga na agagĩcoka agakĩoneka ningĩ ndemu ĩno nayo na ũngĩmĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona twĩ na andũ aingĩ mũno mũno mũno mokĩte nĩ ũndũ wa muoyo nĩma muoyo wa mũndũ ndũhana muoyo wa ngũkũ na muoyo wa mũndũ ũkĩrĩ wa bata na ũkĩrĩ wa goro mũno na ndũngĩkĩringithanio na nyamũ korwo nĩ ng'ombe ĩgwĩte haha ndũngĩrona andũ ona hihi hatingiumĩrĩte andũ andũ aya matigĩte mawĩra mao makaunga makauma ng'ongo na ng'ongo gũka kwĩrwo gũka ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona nginya kĩhurũrũka kĩrĩa gĩatigirwo harĩa igũrũ atĩ ona arĩa magĩtuaga macani no magĩtuĩke a kũgwa na ona ngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona na ndemu ici ciratuĩka nĩ cikuĩte mĩoyo mĩingĩ mũno ya andũ a itũra rĩrĩ ona angĩ nĩ makuagwo magoka magaikio ndemu-inĩ ici. Kĩũria gĩgakorwo tũkĩũria atĩrĩrĩ, tondũ kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩ kũhonia-ĩ, hihi ũkwenda kũnjĩra gũtirĩ andũ marĩ makorwo na maitho kana ona hihi gũtirĩ andũ makoragwo manyitanĩire kana ona thirikari yo yenyewe... Gũtirĩ ũndũ thirikari ĩngĩka gũtigĩrĩra atĩ matũũra maya maitũ nĩ mathondekwo na Kwale thutha wa rĩkĩrĩkia kũhũrwo citirĩcokaga nyingĩ cikarigĩrĩria kwambia kũgĩra mĩoyo ya andũ. Kwoguo thirikari yo yenyewe ĩna itemi rĩnene mũno thĩinĩ wa kũgitĩra mĩoyo ya andũ aitũ a bũrũri twendete, bũrũri wa Kenya. Na mũno mũno ngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona atĩ kũratuĩka mũndũ ũrĩa arerete harĩa. Koguo nĩ ngũ post camera yakwa thutha wa ndagĩka cigana ũna ũna, tũkinye hihi tũgerie kuona kana nĩ tũkũhota kũmuona kana tũtikũhota kũmuona. Na ndacũthĩrĩria ngũkĩona mbũtũ ya ũgitĩri nĩ ĩrĩkĩtie gũkinya, na ũguo mĩhang'o ya kwenda kuruta mũndũ ũyũ nĩ ĩkinyĩte ya kwenda kwambĩrĩria na kũngĩkinya nĩ ũguo nĩ ngwenda na ithuĩ tũkĩ- tũkĩenjenjere tondũ tugaga mũndũ ndikagwa cigatungu no nginya angĩenjenjera na ingĩkĩaga kuoya video ĩno nĩ kuonania gũtirĩ makinya mangĩoywo na hihi nĩ getha tũcoke twĩyũrie atĩrĩrĩ gũtirĩ maũndũ mangĩ gũtirĩ ikinya thirikari ĩngĩoya hihi ona ĩkĩhote gũkĩhũthĩra eh, maĩ maya na njĩra ĩngĩ tondũ Tũrauga andũ nĩ marakaya nĩ ũndũ wa maĩ, no tũngĩcũthĩrĩria gũkũ ithuĩ maĩ nĩ maingĩ, na ũngĩcũthĩrĩria ta kũrĩa ũguo tiga nĩ kamera yakwa ĩtaragĩkinya wega nĩ ũgũkĩona kũrĩa ũguo mahiga-inĩ maĩ mararĩra maumĩte mahiga-inĩ kwa ũingĩ, na maĩ ta maya no makĩhũthĩrwo nĩ kuga no gũkorwo na andũ nginya ta a tũtarũ makĩrehwo na gũkũ gũkĩirigĩrwo wega gũtigĩrĩre atĩ gũtirĩ mĩoyo ĩngĩtũgata ĩno ũguo, no tũhũthĩre maĩ maya. gũteithia ithuĩ twĩ ta bũrũri ona aikari a Gakira na Murang'a kaunti ĩgĩtuĩke ya gũteithĩka eh, tũrauga gũtirĩ mawĩra no ta rĩu kwĩna andũ makĩrĩ eh, makĩendete ũhoro wĩgiĩ gwĩthambĩra kana ona hihi andũ arĩa makĩendete tũtarũ andũ a gũkũ matikĩrĩga gũkuo nĩ tũtarũ no moke maĩ ta maya gũkĩhũthĩrwo kũirigwo na nĩ hakĩrĩ na bara ĩrĩa yagĩũkaga eh, gũkĩrehe kũruta mahiga kuma kwara ĩno koguo barabara ĩyo no ĩhũthĩke na nyingĩ kũngĩkĩirigwo tondũ ũngĩkĩrora kũrĩa ona nĩ kũndũ ũgwati mũno kũngĩirigwo nĩ kũmaanisha eh, maĩ maya no tũmahũthĩre na njĩra njega mũno ona no tũkĩrĩithie nginya thamaki gũkũ eh, cigakĩrutagwo gũkũ cigagĩthiĩ kwendio na ta matũra marĩa marigicĩirie nginya ta eh, eh, kanga rĩkĩrĩ haha na nĩ ĩraririkane nĩ tũragĩtuĩka eh, mũrang'a no kanga nĩ ĩragĩtuĩkire municipality eh, nĩ kuga rĩu e, itũra rĩa Kangarĩ thamaki no makĩrĩithĩrie ndemu-inĩ ta ici na maĩ-inĩ ta maya tondũ gũtirĩ mũndũ maĩ maya mateithagia ũrĩa mekaga maĩ maya nĩ kũnina mĩoyo ya andũ koguo nĩ ngwenda twambe tũ post kamera yakwa nguhĩrĩrie nginya o harĩa mĩhang'o ya kũruta mwĩrĩ ĩkĩrĩ nĩgetha tũkĩrĩkie kuona atĩrĩrĩ hihi muoyo ũyũ wakĩũra na kaĩ nĩ kĩeha-ĩ ararĩ ithe wa mũndũ ararĩ mũthuri wa, wa mũtumia na arakĩrĩ na tũguka na ciana rĩu gĩkĩ nĩ kĩrĩro gĩkĩ nĩ kĩeha e, noguo korwo ndemu ici nĩ cioeirwo makinya marũmu nĩ kuga muoyo ũyũ ndũngĩakĩũra na mĩoyo ĩrĩa ĩngĩ yũrĩte e, mũthenya wa ũmũthĩ reke tũkorwo tũkĩruta na tũmenye atĩrĩrĩ ithuĩ twĩ ta bũrũri na ta thirikari nĩ makinya marĩkũ tũrĩoyaga nĩgetha gũtigĩrĩra kware citũ citirĩcokaga kũrigĩrĩria ci mĩtino